Lakini konyamara emogasiirire omogaka oyo nantagete, nkamokana.
Kare bono, tata biara.
Gose nabo agoteba ng'a, ng'a takonya kondora boire nde moyo. Abantebitie ng'a, Ai togende aa. Agantebi, Omotwe oyo namagoro, omotwe namagoro, nkobutora ande, ne chimbere chiao bitokebire gochia nyangoso, ng'a seino mbaire ekeende, na bagokwana, Gose seino mbaire ekeende, bande gotindeka, getabwati moto na magoro. Okonkinsa, kankinsa iga, omwana one nkogita are netindo, riria omwana, riria omwana ako, akoimokia etindo eria igoro, kang'akire igoro, gati ee. Ngatebia omwana tomwaka oyo inse okore yao. Gose ase nare ndanyore omorembe, ekiagera onye yarenge onye ekero kende ntang'ana gokwa, anga omomura oyo bwoye aneche andegete, naende rinyore ko ng'a tare koba ororo, egere gose abana baye mbabia mbagende nonya ne chisukuru, Ekiagera bono abana bane bare isiko saori y'ebiina. Form three na form two abana bane bare isiko abamura. Naende nokoragera ekero ogokong'u ekiagera timbwati mama, timbwati tata, naende timbwati onde orankonye. Obongo obo nyigwete bwa bwaichoire ibaga ngoita ntige abana bare. Ntebi ngonchera ki okomenta obongo obo. Gose onye kogobwate obomanyi, at least onkonye abana bane banyore ase bakobera ehaki ya ise.
Mwanche morigererie Gusii Voice naboigo The Kisii Connect, nerituko rinde ngokoretera omogano korwa chinsemo echi iga chia Masige West. Masige West nigo igotoka ime ya Constituency ya Bobasi, Bobasi nigo igotoka ime ya ecounty ya Kisii. Aiga nde ekenyoro gekorokwa Inani. Ase baria momaete gosii, nde ase ekenyoro gekorokwa Inani. Kogocha korwa bosongo, goika baka ase akorokwa Mogonga. Korwa Mogonga, gwateebia abanto ng'a ng'iki ase ekenyoro gekorokwa Inani. Nao nde emechie eye maa, maa, maa, maa. Eke kiandete agaa, omosubati oyomo nare ase enka eye, iga nde eye maa iga ase enyomba eye. Or'omoboraka nigo atorigirie ase engencho abwate emechando emenge. Ise biara nigo atete komosoa nyomba. Ise biara, ee, buna goake igwo, obeire gakomonyanyasa, obeire gakomokoria egasi y'enkonge gese omogaka oye asira. To a point agosoa baka nyomba, omosoki isiko omoita, yasinyire bono nigo atete komoseria. Mosubati agateba ng'a bono batete komosambera bake enyomba, akamotebia ng'a genda. Mogaka oye ekero akwete nigo amotigete na abana batato. Ng'ina biara akamotebia yaya bono mogaka oo ogasira nintagete onyore omwana onde extra omoroke erieta ri'omwana one oyio osira. Agacha akanyora omwana o kane korwa isiko. Bono obogima bwaye bokong'eire maa. Amang'ana nigo are amange nigo akorera ng'a bono agoteba ng'a ise biara atete kooni oborimo obo iga atakomoseria, akamotebia ng'a bono totakeiri abwo. Tiga tosema toigwe omogano oyio ase enchera y'oboikeranu. Naende buna boigo nabatebi ng'a onye nkwanya gosubscribe naende gokorigereria chistory chiaito nari are esiri ng'a abanto abange bakowachi chistory chiaito batari gosubscribe gose batara subscribe. Nabo egetokana na oyomo obo otara subscribe egento ekio ekebariri kere inse agosubscribe. Ekero gwasubscribe nigo ogosoa ase ecommunity eye. Aye na inche nigo tokobwatana amo. Ekero naretire omogano enotification yasaga aria naye kwamanya ng'a ki, gose evoice ki, connect yakorire ki yatoreteire omogano. Egento nkogosaba nkere ng'a subscribe ase ebutton eyio ere inse agwo naende tokoba abange ecommunity eyemo ekero twabeire twensi nigo ekoba rahisi. Tiga tosema aa toigwe omogano oyio nario toramanye eki kegendererete tintari gokwana amange ase eng'encho maa nomogano oyio ore. Mbwati mbwati tosoe gochia maa tomanye eki kegendererete ase enkeyega. Tomanche omorigereria buna naye ere akogotebia agwo ritang'ani ng'a bono asoire ase omochie oyo iga, ah, eri tonyore omogano oyo iga ase enchera y'oboikeranu kegima, ah, eki kiabeire gegokorekana ase enkeyega. Na nabateebie ng'a enkeiga omoburekano are iga igo goetera amang'ana amakong'u, abe iga akorera amatuko amange, naki kiagera intwe atarire bake ase enkeiga, at least anyore oboene bwaye. Ah, ng'aki oborokigwa babo? Erieta nkorokwa Janet Nyatich Imanya. Ah, no enka yao?
Ah, no enka yane.
Mhm. Nomoga akantigete enkeya. Intwe toratoeresa omoganda o ng'aki gwachete ase enkeiga, Naboigo ng'aki kwabeire gokomenya enki eyio iga amatuko ayio onsi pi kwamenyire iga agesa kwanyometwa nomogaka obo, mpaka bono iga mpaka abana mbarenge iga mobwate efamiri yago inche endoro tomanye gocha gochaka ng'ai ime ochande ochakerete. Ase tere magencho mariba, eye nere enka yane ya kabere ase tore. Abaibori bane bakwete. 1989 ekero nabwate 2 years, ngacha ang'e na ekenyoro eke ngacha korererwa ng'a nonya nakinera naende ngacha konyora enka ya kabere ase ende bono goetera ase aro namenyete Amairia. Nachete iga iga 2004 nkanyora omwana one actually riria narenge esukuru oyo na omwarimu oyo na omwarimu osirete, mwaka one na omwarimu orenge. Nanyorete enda kende esukuru. Okay, omwalimu ogo orenge? Eh. Igo bono omwalimu mwanchanete na omwalimu? Akanyuoma eh. Ire nga kware?
Class eight. Kai, igo kwanyorete oborituko ore class eight? Eh. Na omwalimu ogo? Eh. Oyo bono ore omogaka ogo orenge omwalimu ogo? Eh. Ehe.
Ekagera aka nanyore omwana, omwana abwate six months, akandeta ka. Nabe nkabereka, ngakeka ngocha abaibori baye bonsi moyo bare, ise iga abwate abang'ina babere, my mother in law nere omong'ina omonene, omong'ina omokena aro. Abwo nacha nabere two thousand and four, two thousand and seven, nkanyora omwana.

Ngacha koba nabeire mosiigo, naende omwalimu agakong'ira mapera omonto taiyo ore komoboria ekero nkorigereria Baibori mbaiyo, momura omonto taiyo, onde ore kobaboria ng'a ninki.
Ing'ana eria igatobereria igwo Igana bono eria okanywa omo. igatobereria nkanywa omo.
Okay. Ekero nanywa omo riria nachire 2007 nkanyora omwana o kabere, 2008 ngaakanerwa chiombe,

antigerete omwana omoko oo obwate six months,
Ogatato.
omwana ogatato, nkamwania inse aria, ekenyoro gekarigereria karora abana na abake ekero omwana omotang'ani class two arenge, ekenyoro gekarigereria kegateba tiga bagore eng'ombe, eng'ombe eka yagorwa. efresh yane, nkaba ekoesika iga nkoba nkonyerenda, nkanyera nkanyeretera omofeto na nkanyebekera embeo, ngakeima amo amo oyare. Iga ekenyoro gekarara ng'a rende ase eng'encho gwatigaire nomwana bw'omotienyi sita, tiga Akagorera. bakogorera eng'ombe. nyakorisia rende eche gokonya abana amabere. Nari nabeke ya eng'ombe eke yaisire koba eyane na omomura omento naro oo, bono iga buna tokwana abwate fifty four years taranyora. Omura omonto ng'aki bw'enki? bw'enki? Mbarenge barenge. Babere.
Mogaka obo.
Na omomura oyo.
Na omomura oyo iga.
Ase enyomba entang'ani. Ee.
Nkirete iga amauga aria sa mprepare abana mambia endagera ande esukuru, karibu ang'ake omoro ogonte eng'ombe eto ateba neyao, nkamotebia imoka obwate tingoteba. Ng'anchete komoroka imoka obwate esauri ng'a nere omoke. Nere okobwati maremu. Nkabatigera eng'ombe eyio. Agachia koonia nkare nabegete aiga. Nare gotumeka maremo ore moyo, mbachete bakagotagora, chinganda chikoni agwo nkarosia endagera abana bakaenda esukuru. Amatuko bono kaba, egasi yane ekandangira Nairobi, nchia gokora ekebarua Nairobi. Erio omwaka omwana oyo iga otigeire omoke oikire emiaka erenge? Oikire emiaka ebere, nkaenda Nai- emiaka etato, nkaenda Nairobi. Nairobi nonya nansa gokora ebibarua ebike bike, abana aba basukire bagasoa boarding schools, nkanyora nanyore chinguru nkabeka chi boarding, ngachaka korosia omochere Tanzani nkoreta nkoira Nairobi, nabeire nkooni omochere oria ngosomia abana aba, Okoirwanera gosomia abana bago?
koirwanera Inche gosomia naye bono abana. omogaka naye omong'iti. Tindi koboria onde, omosigo oyo nimaete noyo one, Tiga nyogenderere. Ekenyoro kia obokong'u bokoba nabo ngochia ekenyoro. Nabo ngochia narora omoibori one omong'ina ekoromoka akande aria gochia amo na mong'ina. Lakini ningira naende magega there before ntarenda Nairobi ekero eng'ombe eye nanyeuretwe, nachiete nkaboria omogaka oyo, Tata, kore orore eng'ombe eye naurirwe, Naki ngokora? Lakini konyamaremu gasirire omogaka oyo nantagete, nkamokana.
Kare bo, tata biara.
Ekero yachia goika eng'ombe eye mwende emoriboti ng'a tata kore oo, nkayanera amang'ana y'eng'ombe eye ng'aki ekogenda eng'ombe neye y'abana b'amaremu. Antebetie ng'a, Aya nagotebetie. Nkwanyare gochia korwa amang'ana. Amang'ana ki agotebete?
Ekero erio antagete. Naki agotagete ekero atetebia anga agwo? Iga are gocha ontebie ng'a manye ng'a ningotebie amang'ana totebia onde, abe esiri yane naye nigo nkogotebia. Lakini o- tagontebia. Agacha chintunda isato eya kane nario achete gontebia ng'a tinyora omosacha onde bwensi ogocha iga ningotagete. Nkamokania.
Iso biara. Ise omogaka oo? Ee. Bono eng'ombe eye nanyeoru, ngachia komotebi, Tata inchuo oganya namang'ana aya, eng'ombe eye korondwe ase nkoenda aya nachete baka bwoye enyomba enke. Iga anteti ng'a, Tari bono, amang'ana ane arabe esukari gocha asore, ekero nagoteetie amang'ana mayega iga arenge echumbi oburukaine esukari.
Igo bono okorukera. Igo ndokia. Lakini atakomanya igo omogaka oo gagosira. Igo mbatagete negete engaki agataka agotwara igo abanto mbatagete gotwara omogaka onde ekenyoroma.
Ekero yaigete namokanetie igo, naigete akandangereria abagaka abanto igaa nere orenge omotureti by that time, akandangeria abatu abanto. Abanto mbare komanya nki andangereria, eganga yaye nere riane, na agantebi, Timbaise konyora omosacha onde bwensi ogocha omochie. Ngatebi, Gonchore omosacha bwe efamiri yaito, eri mama amo oyare. Endugu eye yane egatabora esati ng'a monto taiyo orache mochie aa. Mama oyio moe makobiara akamotebi, Richara ere gachia oranyuoma. Nchore omosacha akore ki? Ng'a okondenda. Inche nkabakania omonto taiyo ngochora, nkabateebia, 'Onye more tayari, omonto oria oigotirie omong'ina oye, na abana, chibesa chifrote tinkoe kobabeka elaini. Ekero namotebirie babeke elaini, ba- ba- batebe mbaigotete chiria chitigare tindi, nkabateebia tindi tayari goakwa ebitonge ebinto baria, kwarenga ki nekonda ngokora, tindi tayari goitererwa goaterwa ebuyoro oche gose goitererwa obosie. Ekero namotebia igo, nabakania, abanto baria bagatenena bagateba ng'a omogaka toigweti omosubati okana tati monto o kenyoro, motige intwe egento ekero na abana bakore ki? Bakiine. Omogaka akamanya korwa rende agakira. Aria nabake engacha nkatenena Nairobi, Nairobi abarende okoerwanerera okwo iga iga naria.

nabekeirwe esug'uma engaki gete, nde pipeline, nyore mama my mother in law okong'akera esimi ng'a nomorwaire are, ng'iche ambange, buna agontiga nkoenda are ere esabari ere entambe ake, naraira araira na egeka, nkobori mama rende ng'ai okare gochi ng'a ning'ende esabari. Gokora amatuko omotienyi mama nainche, nigo ng'eire esumo. ng'endete korwanera obogima bwane, erio omoyo noyete konya naakanire elfu mia moja themanini nyagitari ekadi yang'akanete, nasokire. Nde nyomba gakong'akera nkorwa ororo nkomokani mama tingocha. Amatuko atato akoera mama nyagitari ochire okontebia, abana ba maremu mbachie ande. Naende omanye abana nabo boka bare omochie, nabo ndaende nse abarimu basokana. Oyio your mother in law.
Agantebia, Eng'ombe ere aria mbari eria neyao, eria kwaguretwe. Chimori ebwate, ong'ere omwana bw'enyaroka ekamati yane yasirete, mwa emori ritoroka riachirire narirorio. bwate embeo eria ya nyagitari ng'a omori yanyorire, oirire omwana esukuru, oyio okorete class eight, ne ritoro riria ekonyora eyende oeeee mura omino, okonyora eya gatato omwana oyio omotebi abagere abana abwo bande, omotebi mama ngotirimboka tochi tokwane, mama okora oika saa tisa ya botuko ogosira. Kae.
Ekero mamasira, nario manyorete ngatomerwa chibesa korwa ngacha, ekero nacha kaa, amatanga rende narobereiri Yomong'ina bwo. yomong'ina,
lakini efamiri eye. Tata nangete mama nigo abwate efamiri enke nere anchete noo are noo amenyete. Ekero yachia goika mama buna hasira yabeta omoburokano ng'a tamotageti nonye na ekebanda nyagete are tacheti kobeka mocheri chirani yachete kobeka mama. Bono ekero twakora amatanga aba Bono nario abanto batenenete abapastor, abarisia, omogaka agakanigwa, nkarora ng'a ntwaigwana na kere enchera eratebetigwe na abanto, abanto na abange barenge, togakora ekero twakora. matanga akaera buya, abapastor bachia tibagatobeka amaboko bakabwatana na abapastor bagateba onde bwensi orakune efamiri y'omoboraka oyo neragereri. Eye efamiri yago bono. Eeh. Naende ase eng'encho y'eborokano nere iga iga bono abapastor aba iga bagataka kobaigwani, Eeh. ng'a obogima gochia motumbo obo abanto bagosumbwa. Ekora omosee naitabete ng'a amang'ana abwate akorire ki? Aerire. Aerire. Aha. Naende ekero natenenete, nkabo- nkasaba omosamaha egento ntakoreti ki, ngateba ng'a bire onye nagosete ase nagosete ntamanye, ntamanyeti iga nabo okogosa kwane ring'ana eri ntachete komoitabera akore ki, antware. Lakini inche tingoteba tata ominto nanye komogosera ekiagera tindweti family baibori bakorete ki, baroo. Ng'a aba nabwo abaibori bane nabwate, naende nabwate amasikani gochia ase bare ekiagera. Moibore onde taiyo nkorete ki? Obwate. Bwate. Matangari buna era, ngakora, ngacha, nkanyora enyomba eria nabo etagoire, ngasoa kobeka ebisigisai isiko nkooma, ngasoa asare gwasi. Ase ebisigisa, lakini ka nkonyetiga ntigete ere buya, ebinto ebitanda bire ime, ebirogo bire ime, ebinto engacha nkanyora mbiya ebioneire. Nka nkabeka chibito nkaoma, ngachaka obogima. Chiwiki ibere gachiera, egetii kere maata ngachaka korema eme chiraini, ngaaka emetaro nkabeka ebituma. Ebituma ebi riria biabeire biasoire gosomoria. Nkanyora tata okominyokia na omooro korwa mogondo, ko nesirasi kong'a kong'ita bokerwe ngokura. Abanto naria bacha, Tata ogote omino oyoiga bono ogoita. my father in law. Eh.
Nario twaimoka bakanto bakang'imokia tokantoria ke statement nyamache, togoeta bwa omogambi. Ngiya okobunye.
Tata geti kondora onde trespass boye. Mambia koba okinyore nareterwe riria omoadvocate riria ogontebia.

Okomobooria ogateba, Abana abwo barokire amarieta abo moraba aminto, naende abao naba amaremu. Naki bakorokwa?
Omwana omonene akorokwa Meshaki Arori momanyi, na oyonde orokwa Abedinego, Morebi, momanyi, na Naomi moraba momanyi. Na omwana omoke nachete nkanyora omoke goetera omong'ina yabeterereti akonya gonchanda igoro y'omwana, ngacha nkanyora omwana omoke nkamoroka Shadraka, momanyi, momanyi. Omong'ina anteeti ng'a kwororera omogaka ogo. nkoraba namba y'omochie. Okay, igo nkwachete okanyora omwana omoke afte omogaka ogasira. Ee. Igo bono omong'ina nere ochete gogotomera abagaka gose abanto bagotebie origie omosacha omong'ao korwa isiko omonyorere omwana aroke omwana oyo oyosirete ore mogaka oo. Ee. Ehe. Naki ring'ana eri kwarigereti bono ekero eripot eyio yachete gocha asore. Natemete komokania. Etera ekero amaremo agosira agontera omwana ore six months. Orooche mpaka omwana ogacha goika class four, nkamanya gocha konyora omwana oegeka nkiabete, naende inche konya namanyire ng'a abana maremwa ntigera mbaisa mbaisaine. Nkanyora omong'ina oyio n'insisted mono, Nyasaye aganchera naende nkanyora omomura oria akorete ki? atagete.
Agakora agantebia abana aba bono bakorire ki? Baisa Ng'aki nding'ana ring'ana eri ata? ngeireti buya ase ekenyoro? Bana, mogaka nariancherete. Inche omwana nkonyora nokogengerwa nonye nareta aiga akagengerwa. Mm. Tindochi ng'a mochando noro obete. Mhm. Nabo nabera igo bono mama buna asira, ngacha kae iga igo, abanto nkanyora onde abanto onde oye bo- oretire ekerogo, nanyorete ebinto bionire mpaka emadress, onde akareta emadress ya four thousand, onde akareta eya abana. Abande bakareta ebirogo ebio chikoshoni inche bakambekera nyomba bagantebia ase taiyo okogenda, bono ninka agokobera omochie oyo otigaire bosa. Nabo ndororo mpaka goika iga, lakini ekero naberete mama ase rituko nakorete omotienyi oyomo, nkanyora nkoirwa bwa abagaambia, nkairwa bwa abagaambia abaa omokebe gatato, nomogambi omonene kabere abanto bagakana ekenyoro, gose batia oyio noyoito korwa kare, kende enki eyagosire ase taiyo agochia. Ng'a ogokwera bw'abagambi naende enki atagete? Ntata, agontebie, tamanyeti, timbwati death certificate, tamanyeti ng'a death certificate nigo erararie nyomba, death certificate nare gotara nero, death certificate ere nanyeimoketie tarehe nane omotienyi o kianda twenty twelve, nari nanyerusetie ogembo. Ere akagete timbwati Y'omogaka obo.
y'omogaka one. Aha.
Nkarwa ororo bono ekero nanyora osoire kong'ira, akankia onyamaache, nyamaache tokaimoka korwa omodia akamotebi, Atera abana b'amaremo oboremo, serekari tebwati boremo ekoa abana. Omogaka akamotebia naigure. Sabato marogoba omogaka oyo iga are omogayani bw'ekanisa ya SDA Inani, naende iga are omo- nere ogo- ochorire ogochambwa ereseni. Iso biara.
Tata biara.
Jumamosi yare omokristo omokong'u. Mh. Jumapili gochi moino egento ekiao. Ee. Tokorwa ororo echuma eyo ogokora ekane, esabato ogokora ekanisa, ogwakera omogambi enge saa kumi okomotebi, ntagete jumatatu oche ong'atere abana bane oboremo. Mama nere agatwatera ritang'ani, agatwatera two o five. Two o five echio pi kona chiria mbachiruseti. Bono bagacha gotwatera buya, ekero baata bono, arangeria abagabu omogambi agacha ngateba rigia abanto batato, omogaka arigie batato, omogambi ache na na abanto babere, bagacha nabo toikaranse naende inse aa. Omogaka agateba batato oborimo bwatwe gatato, oyo omonto o gatato aburani ng'a ogokorera ki? Ogwaterwa. Abanto bagaaka chikura bagakana omogaka egesakara tokoringa, ye- yesi ekobucha togwata gatato, noe ekobucha togwata kabere. Bagaata oborimo obo kabere. Ekero oborimo obo bwatwa kabere, toikaransete aa, abamura bachire goata, omogambi noikaransete, omogambi okorokwa Kennedy Nyanuga Osoro, agaikaransa aa na tata na abagaaka gete. Aa bake bakagenda nonye inche noo ndaye kore mosubati tokogenda koba ase oborimo, abaisi bane bachiete. Togakora, ekero twakora, bakagenda. Ewiki ekoera, nkoirwa omosaaria, ase omogambi omonene. Togoikaransa naende abanto barenge 68 bagakana. Omosubati onde tiga kochanda omosubati mwaye piece of mind ase omia abana baye b'amaremo. Agreement nere ase omogambi orenge acting chief, chief ataraegwa ekofi oyorengeo. Togokora naende wiki mbiri nkonyora e e nkosabiwa riroba korwa koti

egoitaberanwa, okogenda nya oko okoonia ase are ense agwo okondisia, okoira chibesa ase omosi omosiesi ng'a atiire eodaka ero oro ache gonsera. Abagaka bakarwa ekenyoro aba bakaenda mpaka ororo bagakania omosiasi onye kogoseria omosubati oria ng'a na omochie oria bwensi mbiya togokora ki? Tokobaseria mang'ana aya mpaka agambe. Abanto konya babugerani chisirimbi iga baganyererete, omosiasi ogocha na egari agotiira okoboria omogaka okomotantani insa Omoka akaba mbarabwo abachukuru bane, ise ng'a yatindikerwe nensa, ee, ogoonchoka mpaka nsa, okomoteebia, Msimuseni nimeona omoika wa shamba? Ee. Okomoteebia, Msee sasa, gwacha koti ifukusie omwana omoke, na nyumba naona ni msee, hata ni ime inanyesha. Achete akanyora embura nari et embura nabo etwete nyomba. Tokogee oko toko okoirana, okomoteebia, Tarehe nane kuna kesi,

Riroba ebinto biria ati to agreement eria oborimo nkobeka. Certificate chia abana nkobeka. Death certificate nkobeka. Abashahidi bakariika amarube nkaira. Nabo yabeire omong'usanano igo, ah yaani ne chibesa chiria nabegete aside nare gocha gokora ebiashara at least nsukie obogima bwa abana bane. Ekero kende abana bane basomere, chibesa echi chiamoe goikera naminyokeire ebina. Timbwati mwato bagateboka chiakorire ki? Chiaerire. Yeso biara agokoira ebiina agogotomera bakomoesiesia agogotomera baka abasigari bakabagambia igaa. Nyasae oria namwangete. Eki naki akombuni. Tantageti. Lakini inche korigereria iga osondi oyo nagoserete omoibori one, egekogera omonto kare omochie oye bwoye goika omoe amasikani na naba richara. Amasikani namoete. Akominyokia natama, agocha isiko aye nomoro natama, yaani imoete amasikani aye ng'a nomoibori one. Akaimoki akaimoki enchera eyio bono aroche emwoboete, yagera mpaka gocha nyomba, acha kondosia. Ogocha nyomba mwago, kegusia ekemira nko nkeyanchereti mosacha asoe mwabana baye. Ekero yaika.
Teresita omotienyi o Sita, ngochia kogenda korigia efire eria nkanyora ebisire eroro ring'ana yare gokorwa. Ekero efire eria yabiswa, nkaimokia ngasoa konyerigia, ngacha konyora ebekire chamber, omo- omochachi oyo konya ong'anyire ochiire, yaani oirwe transfer gochia Kitui, omogeni ore gocha. Bono nare gocha osaini ebinto biria akoira, koirania bike bike, ngacha nkanyora bono ase ngochia komanyera ng'a ruling yakorerwe, omwana one are inse agwo are ko- kogita, naende chiria chianga ngosibie nasoire nyomba mbeke esimi, egere ng'endere gokora egasi esiko, nyore omoga ogocha okong'usa korwa nyomba, buna ang'usa korwa nyomba, ogochaka kong'ita nsa. Kang'e tokoonkia ensa. Agwo agacha gosoa nyomba agakorusia. Akandosia. Korumwa agwo nyomba.
Nekebago ki'obokoonyi. Okoonkia ensa. Nkaankia ensa iga, omwana one nkogita are netindo riria omwana riria omwana ako akoimokia etindo erio igoro kang'akire riroba ati ee. Ngatebia omwana tomwaka oo inse okore yao. Nari aimogete agachaka kominyoki gochia aria akaminyoki baka mama tokorangeria abana be nyomba enke nabatebia kango na omonto okwete igaa. Nki mogokora? Omwana okorokwa marebia kaminyoka achia gontang'anera mama tari akanyora natambokire atwake. Baka mama kobwata omwana oo. Omwana Eri konya omwaka orang'itire ensa, bakamanya kobwata omwana one Matari amobete etindoga, riria aimogetie amwake omong'ina onde okorokwa Sabera echirani ogochaka gokubura ng'a Tom, nabo mwarora omwana omarehemu iga akoga, inki mwachandeire abana ba marehemu na moka marehemu? Tata amioke aake omosubati oria enyimbo, ekebago keria abwate. Ekaba ng'a mbachaka korokana ng'a omorogi oyo nini bakoramana, inche ng'endete gokuura abanto. Kabaminyoka, omogaka oyo agatama nabamura baye, bakagenda. Aria nachiete, ekero naikaranse abanto bantebia, Nyoka obeke opi? Nkobeka ng'a omogambi nkariboti. Bono inche kanaikaranse ekora amang'ana abina timaeti ase ngochi nachakera buya, naye bono ondetereire ekoti eyio. Aria nanyora bono. Ogwaka esabu ng'a nare kogenda ase omong'ina donya toto anga onde anyore obokonyi, ekiagera nkorora nde nkorwanerera are ababoraka sana. Nkagenda mpaka bosongo, ekero naika bosongo, ngaika ofisi yaye nkanyora.

Nini twanyorete amaroba yogotorangeria toche kera omonto ache na abanto baye, omogaka ogochia koretera riroba ere omogambi omoke akaanga, omotoreti akaanga, omogambi omoke akaanga. Koni yababuete abanto aba bonsi pi inchera teiyo onde tay'okomobua? Bono aangete riroba, Aha. na omong'ina oye omoke okomokani, tabwata. Okay.
Lakini there before nyuma totarareta riroba eri, konye ochire Absa bank, aimokie eroni. na mbeera eyemo ere 13 verse masike 13 34 aimokie eroni. Bono chibichaga chigocha goakwa igaa, tari ngostuka ng'a oborimo obo bwachire indaa. Omonto Yaani, eh, eh, akaenda akataka kobogoria eroni Eh, ase ase oborimo obo iga goakana, eh. ore. Ewe onde nobo bw'oyominto, oboremo bwa mama maremo bono bw'ense.
Ekero nachia omonto agontebia ng'a namoroche absa banki ogoichoria eroni, nkominyoka mpaka absa banki, nkonyora amaene chifomu chiaye nchikorete ki? Chiroro naende nkomonyora noare ngoichoria aria, tandora. Nkoonchoka, nari nkorwa ororo bono, nkoebora ng'aki ngokora. Igo abanto batomire korwa ebengi bachire iga ngoaka bare chibicha barore esize y'oborimo, Ee. eh, bomanye koba etiki aegwe eloan. Bono ekero nanyora inchera teiyo, Disi agatebia nyoko omogambi akorikere riroba, omogambi akandikera riroba, ng'ende gokora ki? Koba ekekoshoni. Kare ndari o- obosongo, enko yane ekang'a chibesa, ng'ende bosongo bono mbe egekoshoni nachire ii seeds naakanire, Gwikari lands obisi mongwanegete omosayi iga omotebi inki gwacha gokora equetion nache kobeka obore moyo tata akoni naende amang'ana nare ekoti nainche moka momoroe anduterete ebinto biria antebi genda tiga omogaka one oborimo bwaye.
Nilistuka mpaka nkagwa agwo ngacha konyora nde emergency nkorwa oroka naimoka korwa oo nkanyora baakane chibesa baria bang'irete naende ngoteba mbuya mono inche nkaachaka. Therefore rogende natemete gotacha nokogoro boka bosongo. Kana Korwa ekabosongo korwa korwa ama inanima, Mm. ogaika baka mogongo, Ai mogete saa kumi ya botuko. Gaika boka bosongo. mogonga baka bosongo na amagoro, Mhm. tobwati efea. Goika bosongo onyara abeire efumbi engima. Nkaenda boka getembe. Nkaenda nkarangeria Abuga. Nkamotebi, Abuga nkonye. ekiagera timbwati mama, timbwati tata, aye timbwati onde orankonye, obongo obo nyigwete bwa bwaichoire, ibaga ngoita ntiga abana aba, ntebie ngochira ki okomenta obongo obo, gose oyo kobwate obomanyi, atleast onkonye abana bane banyore. Ase bakobeera ehaki ya ise, nabo okabarigereria ebinto biria nabimbogoretie risakara. Akabogoria agateng'ena enamba y'omogambi, agakwana nomogambi, agantebia naki kera omonto orandisie esimi tari kobwata, akang'ea efe agantebia irana, goika mara nkonyorere amachibi. Amaene nkairana, ekero naika mara koba. Mokende ogo yare nasire tore ogora momura omwabo tata omwana oye. Nkorwa ororo nkoirana ngoika nse aye isiko nyore esimi egoakwa. Abwo kogontebia twakwane na omonto o lands oyio okorokwa Ayenda. Egento ogokora kogoakera are esimi naende erio nacha Ayenda ogoaka esimi oo tari naye kwa fintiri sika ontebia pole gaki ninchu on Friday saa mbiri. Gocha nebinto biria kwabwate bioka aku nachorete rirobe ria court ngokoorere. Ababoraka nabo togokonya mono. Naria nachete Friday eyio okombekera last Friday aka bakambekera restriction bagansaba death certificate, chibirth certificate chia abana babere. Nkabeka, na igoro naro nachete iga, nkoiri rirube, eh, rirube ri'oko muserve ng'a oborimo bwabekire restriction. Nomodisi nere moiso onde buna twarengo, oyio buna angete ta, tachi kobwata rirube riria, baria bagateba. Eye restriction ka yabekirwe, naende tiga torengererie estep eyende togokora ki? Togokora ekiagera omogaka oyo abeire omomwenu eke obo na ecriminal bono. Bono, korwa agwo noo yamberire egekone, ngochi korigerera ng'a obogima obo bwamberire obokong'u, naende ndebori iga, gose ase nare ndanyore omorembe, ekiagera, onye yarenge, onye ekero kende ntang'ana gokwa. Anga omomura oyo bw'Yohana achandegete, naende rinyore ng'a tare koba ororo. Egere gose abana baye mbambe bagende nonya ne chisukuru, ekiagera bono abana bane bare isiko ase aria y'ebiina. Form three na form two abana bane bare isiko abamura, yaani okora kera ekero ogokong'u, naende enyomba eria iga agoteba amabati naye aya iga nere gontagorera. egento nare gosaba gaki, tare gwancha gaki oyo oranyare gonkonya nkonye, manye ase obomaene bw'ekiina eki kere koera timaeti magana abere ime, na kero kende keria ki Nyasae arasuke omonto, onye ne esukuru gaki onsi nyore onde asomie abana aba, ase korwanera obogima bwabo mambia ende.